Abakɔsɛm mmerɛ ni, yɛma mo akwaaba ba official k-dot-j TV so. Abakɔsɛm mmerɛ ni, ɛna abakɔsɛm a yɛbɛhwɛ afi Owura Paya so a na ne din ne Mansa Musa. Ɛnkyɛɛ koraa na yɛahu sɛ Yaya Deɛ Nyinaa official Doctor Likey, ɛyɛ Kunkura. Ee, eyi nso saa edin Mansa Musa, anaasɛ Rasta na ɛne eyi nso Mansa, edin Mansa Musa yi. Na saa ɛnnɛ abakɔsɛm mmerɛ yi so no, saa edin no na yɛreba aba abɛhwɛ. Yɛwɔ abakɔsɛm bebree a asisi ne ahemfo akɛseɛ ahodoɔ a wɔbɛdii West Africa na wɔyɛ powerful. Saa wɔn a wɔbɛdii West Africa yi a na wɔyɛ powerful no, yɛntumi nyi Mari Empire mfiri mu. Amena nso sɛ yɛnyi Mali Empire mfiri mu no, yɛntumi nyi saa ɔhene yi din mfiri mu a yɛfrɛ no Mansa Musa. Mansa Musa. Sɛ yɛhwɛ mmusa a yɛ translate kɔ English anaasɛ Broni kasaɛ mu a, yɛf aseɛkyerɛ no sɛ Moses. Na yɛba Mansa no, Mansa yɛ abɔdin a obi a ɔba aba abɛdi Mali Empire no dodoɔ no ara so, ɛyɛ a na yɛde Mansa no sɔ wɔn so. Sɛdeɛ se yɛba Asanteme Asanteman mu a, Yɛwɔ Otumfoɔ Osei Tutu deɛ ɔdi kan, nti deɛ ɔbɛka akonnwa no na yɛde saa din no asɔ ne so, ɛna yɛwɔ Opoku Wale. Na saa mansa yi asekyerɛ ne sɛ obiara a ɔyɛ ɔhene anaasɛ dodoɔ no ara akyirem kɔ kasa foforɔ mu sɛ Wula anaasɛ obi a ɔdi Mali Empire no so sɛdeɛ yɛadi kan aka no, anaasɛ Emparu. Na kasa foforɔ mu nso so no, owura bi a wɔfrɛ no Massaro kyerɛ aseɛ sɛ aseɛ no yɛ onyame anaasɛ divine principle anaasɛ priest king wɔ kasa foforɔ no mu. Na kasa a yɛdii kan kyerɛɛ mu sɛ ɔyɛ asekyerɛ ne Uwula anaasɛ Emparo no yɛ kasa bi a na ɛwɔ saa bea no a na yɛfrɛ no Madinka anaasɛ Medinka language mu a na yɛtranslate yɛbɛhu sɛ saa din no yɛ wula anaasɛ obi a ɔyɛ ɔhene wɔ saa bere no so. Na ne nwanwa sɛ bere a Mansa Musa bɛfaa akonnwa no, ɔtrɛɛ Mali ahyeɛ no mu, Mali Empire ahyeɛ no mu kɔduruu bea bi a anaasɛ ɔnyaa territory ahodoɔ bi a Ɛyɛ former Ghana Empire no otumi ɛfɛ dii so, menka modern Ghana Empire, ɛyɛ former Ghana Empire nsaana Kwame Nkrumah ɛbɛto yɛ din Ghana no. Yɛbɛfa mmerɛ nso so na yɛ compare modern Ghana ɛne ancient Ghana anaasɛ Ghana Empire no yɛaka ho asɛm. By nnɛ abakɔsɛm yɛ mmansɛm mu sa deɛ ɔbɛdi mma Empire no so. Bere a ɔforo bɛtena akonnwa no so, ɔno ne ɔhene a na ɔtɔ so nnan a na ɔbɛtena akonnwa no so. Ná onya ahonyadeɛ akɛseɛ ne gold ne nnoɔma bebree. Na bere a ɔfaa Ga former Ghana Empire no, ɛnyɛ no nko ara na ɔ ɔtoaa so dii so, na ɔtoaa so dii nsase bi te sɛ Guinea ahyeɛ, Senegal ahyeɛ, Gambia ahyeɛ, na Mauritania ahyeɛ so. Na Mansa Musa abakɔsɛm nnoɔma a ɔyɛɛ no bi nie, Mansa Musa kɔɔ Makkah 1324, berɛ a ɔkɔɔ Makkah no, nnoɔma bi ne saa nnoɔma wei bi na ɔkɔdaa no adi wɔ hɔ. Ɛnam sɛ na ɔwɔ ahonyadeɛ kɛseɛ nti no, ɔde gold ahodoɔ ne sika ahodoɔ kɔeɛ na ɔtraa, ɛhɔ mmerɛ kakra bi a kuro bi a ne yɛfrɛ no Garo. Na ɔtoaa so kyɛɛ ɛny ahonyadeɛ no bi, na ɔkyɛɛ gold ma no toaa so ma no kɔɔ Egypt. Na afei nso so no, ɛkɔɔ Egypt no, ɛmaa nkuro nkuro a ɛwɔ Northern Africa no ahodoɔ bebree no nyaa n'attention anaasɛ ɔtwee wɔn adwene baa ne ho so ma wɔn nyinaa bɛhwɛɛ n'anim, n'animuonyam ne nnoɔma a ɔreyɛ a sɛdeɛ mansa musa yɛ n'adeɛ no, na ɛnam sɛ ɔnya nsunsuansoɔ wɔ Moslem aman anaasɛ North Africa no no nti no, ɛsom a na mansa musa ani gye ho pa ara yɛ Moslem anaasɛ Islam som na na mansa musa ani gye ho. Na berɛ a mansa musa tra traa n'ahyeɛ mu ekoduu nkurow bi te sɛ City of Gao and Tumbatum no, ɔboaboaa Muslim scholars bebree firi North Africa bae, na wɔbɛboaa no maa no ɛstablishee Muslim school anaasɛ Islamic school ahodoɔ wɔ kuro a na yɛfrɛ no Tumbatum. Na scholars ahodoɔ bebree tuu kwan. bɛkaa ne ho ma no sii Mox wɔ Tumbatum wɔ saa berɛ no na Mansa-Musa toaa na n'adedie so kɔpem sɛ ɔfirii ateasefoɔ asase so. Abakɔsɛm mmerɛ ni, wei ne yɛde abrɛ wo ɛnnɛ, ɛdɛn? Mopaakyɛw sɛ ɔn subscribe yi a yɛsrɛ wo sɛ wobɛ subscribe na wa like na wa share na wa comment na wakyerɛ w'adwene. na yɛde ɛnnɛ abakɔsɛm no behyia, na yɛbɛtoa so asaa aba biem, na yɛatrɛ Mary ahyeɛ no mu, anaasɛ Mary Empire ahyeɛ no mu, na yɛne wo adwendwene ho biem. Ɛnnɛ abakɔsɛm no, yɛ kasafo awura a yɛfrɛ no Mansa Musa ho, yɛda mo ase.